okay guys ya mamukela lani ni khome va tiye nga hambani so namuntlha hi ta va hi ri busy na video leyiwani hi khome swilo swa ku tsokotsa swi swa ku nandziha hi ta va hi ri karhi hi busy hi tsontswana yi kha hi mi nyika ti ti-type ta ti-kisses ya hi ta va hi karhi mm. type ya ti-kisses ta va ti ri nga kambe veps ta va ti ri twenty six twenty six ya toho so hi ta va hi khisanana hi busy hi tsontswanana kahle bebi swi khuza ngopfu ka ha

ndlela yaleyi eish kambe le tikhamereni ma tiva ndlela yaleyi yona va ngo hi single lip kiss sa hi ri paradise na van'wana lanwani ei ma tiva na and then hi ya ka number two yi nga neck kiss neck kiss okay ya nkolo va ri i kiss ya nkolo kiss ya nkolo leyiwani mhm. okay mm. then kiss on nga endla baby

u nga chuza ku swi bisa ku yini ku na just abo
kumbe u yi lava lani wa swi twisisa mara ku na yin'wana leyi rhandzaka part ya ya la ya ya so
Baby.

gome ra baby leyiwani yi yi fita loko munhu a tlele laha a ha tlele so u lava ku valelisa kumbe u lava ku pfuka u ya kun'wana u mi se a ha tlela and then mm. a wu lava ku mi disturba ngopfu a wu lava ku mi pfuxa pfuxa ka na famba ka baby ni ya ntirhweni na vuya ni na ya byetle and mm. ina ina ku i nga ri u tirhini lawani kisini lawani atiseyani ya i tirhini i etlele yoleyo vurhongo a va lava ku mi disturb okay number five number five ya ka ice kiss ice kiss oh. favorite ya baby Eh, rhanda ngopfu xi asana lexo ze xi ncivilika hi Eh, I khale i- xi- i- i- ice leya ya matihlo leyi ice leya ya ya ice
u va naveta ngopfu baby va za va va naveta So, u ta va u kha u dya ice hi ndlela leyo u cinca na yona like ish a vo loko se mi cincana ma ice lawayi i tlhe ku titimetela kahle i tlhe e, e, e, e kiss leyi ni rhandzelaku yi I mhaka ma-lips lama ma va juicy soft mi tsakama kahle njhe babe hmm?
a yi tluli yaka yin'wana before yi njile
big kiss eh, big kiss mm, yi fana na ku baby kiss nyana leyiwani a ku na ku mi ti tikisela simple eh, baby kiss nyana leyi ya fita loko munhu a ri a ri ni makeup nyana fana vavasati va rhandza ku ti make up ni make up a wu fiki ku be ma deep kiss laya kaze huma huma ni ti make up la kumbe ma lipstick ya yena matoleli so just nje
ya fita yeleyo mm. mara hayi ndlwini mm, ndlwini a yi laveki a yi fiti le wona swi lana lowu kuma ku maybe ku na vo ku na family nyana hinkwayo ni ri mapotweni i hindza ku ni vhiyo va yi fambisi sweswo yi nyamalalisa sweswo va khomanya se ni tikuma ni ri mapoteni eyi
yo ina ya ni kha yi jikajika laya yi nga yi nga chavi baby o hi ndhawu kwa ya
xi ri nga chavi ri landzelaka
number seven Number seven. french kiss french kiss mm, french kiss leyo inavo ingari inavo deep kiss nyana leyiwani xika french kiss mm, leyo yale mbedi yona kuvele loko se mi la ku sungula sungula se mi mixuvini laya wa swi twisisa nyana

I u to hlamala munhu a pfuka ku khisakhisa tindleve letiwani a kha twa babalazi kasi babalazi ri lava swa ku dzuka babalazi ri lava i lava swa ku dzuka twa se ka dzungela nyana no mara ka mi ya ku dzungela ka mi eh? ya ku dzungela eh, ta wo to nga ni tshwiti chikela u titwile u titwile zeri ta dzungela a a no tisa wo ta dzunga ma timdleve ta hambi u lava ka dzunga musila

ya spiderman leyi la munhu a ri a ri mbedweni kahle a ni tanga ro gana mina wo hindza hi kona ku swi mm. se u n'wi ba hi yona ya swi la embedweni kahle a etlele kahlelausanya mm, mm. u kuma nga humi la
ya ka number ten okay a chick kiss a chick kiss okay nelelia yo amize mkhombana mm. le masayiti mm. hambi mm. hambi munhu a va ri le kule le e baby ah, ta hambana nge leyi nga ku lava wo ri lanyana liya liya lo hlaka yo nga ku liya ya tiblow ya blow kumbe ekisi mari leyi layo oh.

wanga kisi kunenaitirhisa ni ta tirhisa wa swi twisanya baby aw like wa famba holiya ni ku vhele va te hi nga hambani mara loko u kuma ku ni ya teka mati laya ni chela xikhwameni ya ni ta yi tirhisa loko se ni kha ni ka mati kwaya loko biza sweswi swa swi nkarhana nkarhi lowu a ni ta ku nyika wa yi fanele yi faka mabakitini mara it's fine Namba ma?
Number 12. Yes, baby. Mm -hmm. Cheese kiss.
Oh, yeah, cheese kiss. Ish. Oh, kiss ka sarasi leli ya ku oh, nje u mi tlangisa tlangisanyana nje i e rhandza hi vavanuna for sure munhu a wu thi yin'wana na yin'wana ya yi endla cause sort of ngaku wo rhomensa munhu nje nje u famba a wolo u nga u sungula laha u ya ka nhlaninyana mm, ya famba na swona mm, ya hi ndlela yeleyo munhu a ri mbedini wa famba nje u ya fika nje kwalanyana kwele kwele mananga yi tlangela
number ma yin'wana ya ka number thirteen lazy kiss mm-hmm. mm. leyi leyo mm.

muna unojengari so okay yaka number 14 number 14 fish kiss oh, favorite ya baby ali ah, fish kiss baby wayirhandza ine fonini ine henhla ka yindlu no leyi ni yi rhandzaka yi faninyana hayi ku ndo yi rhandza ku yi ande mi loko ni yi endla wa hleka Eh, ni besa ku loko yi yena yi yi va fani kasi ni a nyana ni swi koti a ni Oh, koti swi ka- kota.
mara bebe wa hleka ka ri hinkwawo that's why ni ku ni yi rhandzela sweswo yi yi endla ku at least mi kota ku hleka nyana so loko mi kotelanile yi vona ho yi sungula
fish kiss hi yo leyi ya ya ya Fish kiss. hlampfi a hi phinde voni bebe
Aqui, Samanda. Titi, batete, nkhiza valandzeli va hina ve va hi ndlela liya ya xikwembu mm, hi le ka number ma sweswi number 15 no tongue no tongue kiss okay a ku tirhisiwe ririmi lawani a ku laveki na ririmi ra wena tshama na ririmi ra wena tirhisiwa
Okay. Okay, lawa awuze upetapeta marimi ma yisa le ma jikisajikisa just nje ku tlangatlanga emalips lawa okay
ya ka number 16 butterfly kids leyi bebi yayo yi rhandza ngopfu
butterfly kids wena swi rhandzi baby
dani swi rhandzi
butterfly kiss leyo mi tirhisa matihlo ndzi rhandzi swo ndla nga ri mo tshinyetana nyana so ni nga rhandzi kiss yi kiss xinene xi lexi me ni xi vona ka van'wani va xi endla se ni endla na hi ni mi komba swa ku na xin'wana va xi endla ku xa rhuketela nyana lexi nayi xi rhandzi manje a hi khisa ni nga nga khisi munhu wa wesa se vanhu vakulu loko wo va languta ku mm, va nga ku baya pama un'we wukulu ngopfu Mm, a hi swa rhuketela
number 17 long kiss long kiss leyo baby wa yi rhandza ni hi yini leyi? Mm-mm, ni rhandza ngo hi mina long kiss hi yini long kiss hi yini kambe leyo yi lehini lero like a mi a mi tlangisi minomu just i yela na baby kiss mara mi tshamanyana so and then mi khipa so so yo yeleyo long kiss baby futhi
Monkey. Yeah.
Mara why a endla nge valongo i nga ri hatla u suka.
Yebo.
And then ya ka number 18 biting kiss.
Yeah, biting. Ya volina ya rhandza yena.

yi huma yi vona yi humile mi to ka mi nga yi voni kahle mara mara na le ka ma-black bone ya huma
mara u suka ulwini lana so mostly la xikini xa light Mm. mane leyi bisane vanhu leyi loko va nga tshembangi kahle Mm, ah, a boha ngopfu hlamala loko ni vuya ni ta ku ni lumiwe hi tinyoxi kwala kwala ni vuyaka kona a vutisa u lumiwa hi tinyoxi njhani Ni ku, a ku ri na tisiku na hala ntirhweni swi ni lume ngopfu

Baby. Mm-hmm. Mina loko u endla mina. Hayi, ni ta yi endla mina. U nga lavi ni Endla hi endla. mina wena. Na mina ni lava ku yi endla.
Hi leya ya xiphuzo leya. Xiphuzo kiss. A-a baby. I yi nga vi. Wa nga ri se wo la ku nwa wa ha la ku twisisa ku. No yi pumbanyana.
A-a yi pumba yini lava?
okay taza ni ku endla okay yin'wana ni endla ni tsakisa ku ni dya marhama wena a wu tshami ma dyile musi sa ni ku endle ni ku khisa na leswi sungula ku ma dyena

응. Ano ko yung kanya ko ay? Ah, nigini se se enta enta marla hay. Hay. Ano ko yung kanya ko ay baby? Mm. Ano ko yung kanya ko ay? Yaka 22 body kiss. Body kiss. Body kiss leyo ukisa miri hinkwawo u kha u khisa munhu wa wena.

guga ya ri vatsongo leswi angel kiss u gugiwe ha ri ntsongo vona angel kiss a wu le kwihi na hambi ni kha ni ku toloverisa yona a wu swi lavi ri ti u tlonyiwini sweswi nga wu kiss vona a ni fake mara
and then here ka number 24 shoulder kiss

layo yi laveka etindhawini ta serious hi vula lomuya mi va kume ri tlhumukile na nyangwa mi pfala ka mafasitere ya ku ixi swi swi nga jideka laya ta yisa leyi yi biwa njhani
khe ni tshama kahle a a ni tshama kahle

ndavona siku rin'wana eyi swi fanele va yi qhuveka la nga gcina ku a nge lunghi va valelisi mi mhenda ha lunghi
okay guys i can tell ku va mi vonini video ya hina kisa swinene kumbe mi mi nga rivali ku ku yi sapota kwalani inkomo ta mi vona nkarhi lowu taka peace